Carek din berê xwe bidin mêvanê xwe hunermend Şukrî Sobarî. Mamosta carek din ez bi xêr hatin hatay dikim. Pirsa min a yekê jî ew bû, gelo çiqas hî malbat heger malbatek hunerî be alîkar ye, alîkar e bi hunermend re ku bêhtir bikar be karekî baştir pêşkêş bike.
Roj baş hem bi temaşevana re, roj baş ji bo rêbaz û hem karmendê wê û roj baş ji bo te xwişka lîlav. Bi rastî pirsikî pirsa te pirsekî gelkî giring e. Mixabin ji kevin di dema goyekî distira an li sazê dixist an tişkî bi vî rengî dikir jêr dikirin eyb. Li ku eyb e tu tu distirê yan tu sazê didî. Ji ber mixabin ji ber gê Ji kevindê ji kevindê gelkî kevindê ew mejiyê mejiyê ê xirab xistibûn li serê zarokên xwe ji sedê salan de bi digotin misilmantî misilmantiye vêya vêya heram dike. Bêguman misilmantî xwe çikî fehm nedikirin digotin vêya tijikî tişikî heram û guneh e. Lê piştî vê demê demekê ku dema Beriya pênc û deh û pazdeh sed wê rastiya bi nav tiştê ku digotin tiştî virrî derew bûn û ne ne baş bûn û tiştî di hiştên ku bibe kelem li pêşiya miletê me û zanebûna miletê me.
Belê. Mamosta tu dengê min dibihîzî?
Deng tê min xwişka te da, deng tê min. Belê, belê berdewam be. Belê mamosta lê strana yekê te tişma re amade kiriye ku tu ji guhdar û bînerên rêbaz re pêşkêş bikî ku gelek slav jî ji bo te hatine li benda stranekî ne ku tu ji wan re pêşkêş bikê.
Slav û rêzên min ji bo hemû temaşevanan, ji wan min guhdaran. Ez ê straneke bibêjim. Kerem. Û çawa gelê me bi çi rengî ka çi bû ji vî gelê me. Kerem.
Strana bê gelo çi bû çi cirî ya.

Gelek spas mamsta desto hestê te sax be. Em gelekî keyf xweş van ku tê li studio jî mêvan ba da ku guhdar û bînerên me bêhtir ku ji nîzîk ve tu bidî da yan nas kir ban yan dengê te xweştir jî gehişt ba wa. Gelek spas ji bo te mamsta ev stran ji gotin û awazên te ne. Çîroka vê stranê çi ye çima te di wî demî de ev stran belav kir ku wekî me dîtin gotinê wê bêhtir neteweyî bûn.

Û destê xwe dane hev. Mixabin em, rengê me jî wan çêtir e, rewşa me ji wan baştir e, çanda me bêtir ji awan e, hunera me bêtir awan e, welatê me, erdê me, qada me ji hezarê salat em ser vê erdê dijîn û heta roja îro em dibêjin. Mixabin ez ê çîrokekê biçûcik jî bibêjim, di dema kem de di dema dibêjin Agê Omerîya Ehmedê Silêman hebû. We çaxê di do birayê heve bû jê ku Mahmûd û Hetman ji bo ji bo axatiyê şer kirin Belê. şer kirin bû ya bû di bû di bendî bû Mahmûdkî û Hetmankî bi bi sedan jevdû kuştin. Pişik jevdû kuştin demek dirêj li hev hatin. Pişik li hev hatin rokê ji rojan yek heywana wî heşa kerê wî pê re yê rêwiyê Di gundikî derbas dibe Gasîn. Gasîn ji jêr dijî wina dibe mantîqak fire ye û bîrek bi ortê de ye.
Belê. Di Gasînê derbasê de dibînin jinik ava hêlê dikişînin ji wê kaniyê. Ew rêwî jî tî ye. Dibe xwişkê silav ji bo te dibe ser çava dibe xwişkê wela ez tî me ger tu karibî peşkek av bidime dibe ser çava bira. Radiç ka tas dewlê beroşê çiyê di di avê dixînê, dirêj diki, dirêj destê wî dike, wî ji destê xwe dirêjî avê dike, dibê biseze pirs kêş te bikim. Dibê xêr e, dibê tu Mahmûd kî, tu Etman kî yî? Belê.
Tu feqîro dimîne heyî vî dibê ez Mahmûd kî me, belkî ew Etman kî be. Bibêje ez Etman kî me, ew Mahmûd kî yî. Dibê wila ez Mahmûd kî me, bes kerê min Etman kî. Dibê zû wila ez ê bidim kerê te ez nadim te. Bila heta vê derecê, heta îro îro jî Hinek ji me dibê apoçî hinek ji bê berzanî. Şerm e şerm ji me re. Şerm e gel bêjin em em em kurda ji hev du cuda dikin. Dijmin ne ne li apoçîya dipirse û ne ne li berzanîya dipirse. Ne li çepa û ne li rasta dipirse. Dijmin dijmin e. Belê. Em bêvîne ke em kabil in destê xwe bidin hev gi pêşmerge û û gerêla û hemû miletê me û hemû partiyê me destê xwe bidin hev rê çi kir durist û rast ji bo vî miletê me kin karibin Perçaka û pitika û hinek jî mafê xwe di vê jiyanê de wekî însan avcî bijîn û bistînin.
Ji ber vî awî mafsiran ji ber vî awî mafsiran çêkiriye. Em dibêjin bi ax bi ax of tu car nabe bi lava qet azad nabe. Tu çikarî lava lava ji xwedê bike ji filan bike bi lava çênabe. Destê xwe bidin hev wek şoreşger bin wek sobarî bin destê xwe bidin hev wek bira bin gokaribin tişkî ji miletê xwe re bikin. Belê, belê mamosta em ê ji hinekî vekerin dîsa bi hesaberê bikin. Te behs kir ku te got ji aliyê olî ve, ji aliyê adat û teqalîd, ji aliyê çandê ve ku hunermendan gelekî nikarîbû karê hunerî baş bike. Tu çawa di wî demî de fêrî van amarên muzîkê bî? Yanî em bijîn li ser destê bavê te bi te re alîkar bû Xwedê jê razî be bes di wî demî de çawe fêrkirin hebû ev amar hebûn bi dest we ketin ku we fêr kir zehmetiyê fêrkirinê çi bûn?
Belê Xwike Delal bi rastî di sala Şêst û pêncî û şeş û hefta wek te dizanî wek te da xuya kirin ji temaşevana godara re ge ez malbatek hunermend bin bavê min rehmetî Necîmê Omerî û birayê min Remadan Necim Omerî û xwişka min du xwişkê min yên berdestê min ra bûn Gulîstana Sobarî û Mizgîn Tahir. Belê, slavê me ji bo hemî man vat. Bi rastî gelkî bavê min bi xwe hunermend bû, derdiket daweta, derdiket şahiya govenda. Ez jî bi rastî ez jî mereqdarê vê sazê bûm. Dema ku ji mal derdiket, ku tembûra wî li mal bû, ez diçûm min dada tembûrê min li tembûrê dida. Hêdî hêdî min car car car navê têlê wî diqetandin, min diçû sûkê têl jêr dikirîn, têlê ev ê telefona me metanî jêr siwar dikir. Êdî êdî heta ji dora şêst û heşt şêst û niha heftê rokê ji rojak ez wilo min ji xwe re li tebûra wî dida û jî min jûr bûm bi tebûrê ve. Wilo min dît pêşî bi ser serê min sekinî. Wilo li xwe li paş xwe nerîgî bavê li ser serê min sekinî. Min gelkî fedî kir gona nana lê bidê lê bidê. Bi rastî bavê min wekî wekî birakî mezin ji min re bû û ez wek dibê gelkî ji min re wî rê da pêşiya min û hişk ez fêr bibim. Malbata me bi rastî

Belê. Gotin û stîtîk dan em awa zanin jê re. Belê, emam setê niha çi ji me re pêşkêş bikî, guhdar û bînerên me li benda stranekî ne ku tu ji wan re pêşkêş bikî. Ez ê niha êdî stranekî evînî ji ber ku jiyan bê evîn nabe. Ez ê stranekî evînî ji temaşevanê xwe re bibêjim. Kerem ke.

To barî me têjî bîr nakim ez ta roja filetê. Gelek spas ji bo te mamosta, dest û hestê te sax be. Mamosta çiqasî evînî giring e ji bo hunermend da ku bikaribe stranê bêhtir bi hest bide? Bi rastî Xwedê Teala dema ku Remzan xweliqandî evînî pêr xweliqandî. Bê evîn di jiyanê de nabe. Evînî ne ku ne ku bes ez evîndarê yara xwe bim yan evîndarê dosta xwe bim. Evînî divê ez evîndarê welatê xwe bim, Qada wê ye, erdê, evîndarê dara, şênkayê, avê, çiya, ezman, evîndarê dayika xwe bin, xwişka xwe bin, birayê xwe, hevalê xwe, evîndarî ji hemû hemû tiştê di di jiyanê de, ji ber tiştê di jiyanê de Xwedê Teala dayî ji bo insan dayî. Divê em jû tiştê hez bikin ke karibin ew tişta ka alîkarê bi me re bikin.

Slavê xwe dişîne û daxwaza strana Ey Perî zade, ez dibêjim Hey Perî ze, daxwaz kiriye ku ew jî ji te daxwaz kiriye mamosta Elî Polat, ez bi xêrhatina te jî dikim, ez bi xêrhatina we hemiyan dikim Mehmûd bavê Dawûd, kesên ku slavê xwe ji bo mamosta Şukrî şandine ez spasiya we hemiyan dikim, gelek destxweşiyê li te dikin mamosta li ser hestên te, li ser stranên te. Ez spasiya we hemya dikim. Her wiha Taha Yûsif silavê xwe ji bo hunermend Ramadan Omerî, bavê Nîruz, re jî şandiye. Ez spasiya we hemya dikim kesên ku silav şandî. Ez jî ji aliyê xwe ve silavê we gihînim mamosta. Gelek spas ji bo hemyan. Ez spasiya we bi xêrhatina we hemyan dikim. Belê mamosta niha jî pirseka min a dî li ser komên filiklorî di wî demî de beşdariya we çawa bû di koma de Zehmetiyên ku hatin pêşiya we ji ber ku piraniya hunermendên me di wî demî de ji komên filiklorî dest pê kirin. Çiqasî karîbû bi te re jî alîkar be bi honera te re jî? Belê, berî ez derbasî vê mijarê bibim. Belê. Rêz û silavên min ji hemû temaşevanan, hemû kesên ku komî di ji me re şandine,

Awan ku ma bi rastî tişin dan me û tişin ji me bir in. Tişek dan me, tişek dan me ew ew hezkiriniyê me, ew cemhûrê me, ew miletê me, me ma wan fêrî çand û hunera filiklorî kir û ma wan fêrî stranên filiklorî kir û fêrî stranê evînî û welatparêzî û netewî û rexin ma wan kir. Bibûrîne
û gelekî jî dime sten ji ber ku me kar û xebatê xwe tem di wan di wan koma de xerc dikir me êdî me ji bo xwe û bi taybet ez yanî min ji bo xwe gelek kar nekir ile vê dawiyê piştî piştî du hezaran min piçkî wek dibê êdî ji bo xwe kar kir di wê demê de min ji bo folklor û çand û hunera kurdî kar kir û bi rastî jî dema ku behsa koma şoreş dibû ku ji bo koma şoreş Navê min ji Kurîsobarî pê dihat nasîn û silav û rêzên min ji hemû wan karmendê yek mer li koma Şiwrazî yan koma Helebçe yan koma Ronaheyî yan koma Rojhilata Navîn silav û rêzên min ji bo wan wete ba û gelek ji wan ji wan hevalên me yek mer kar dikin û bûne hunermendî herî bi nav û deng wekî wekî mamoste Zibêr Salih wekî mamoste Cemalê Pîrêj û gelek ji wan hunermenda û gel û bi zivanek jî bi rastî bi mer di wê demê de hazir bû Û silav û rêzên bo hermetên gelê cî hene mamoste helbestvanê herî herî bi nav û deng Salihê Heydo ez bê guman insankê diyar e. Belê rast e.
Belê mamosta strana ez kurd im ez bijim heger min navê wê şaş negotibe bi navê wê ez kurd im straneka gelekî xweş û bi serkeftî bi dengê te tu çîroka vê stranê ji me re bêjî û ji gotin û awazên kî ne.
Strana ez kurd im gotin gotin ê mamosteyê nemir Seydayê Bêbuhar Yusifê Berazî di heştê û hefta heştê û heşta de min û Melşamê hevdu dîte wî dîwana xwe yî dîwana xwe yî didiyabûn temiya sab û çap dikir li ba li ba xalê zarokê me li ba mamosta Dîlawerê Zengî slavê me jêr jî hene bi zivanikî û nav û dengê

Televîzyonê dizam navê wê televîzyonê çi bû, axaftin bi me re kir di wê demê li Şamê û me ew stran ji ber kir, ji ber kir û min kir awaz û wekî bê min şer bû awaz min û mamosteyê Belê mamosta tu karî parçekî ji me re jî pêşkêş bikî. Ez ê ez ê bibêjim ez ê bêjim temam ew jî li ser ka kurd kî ne tarîxa tarîxa kurda dibêjin ka kurd kî ne ji kîja demê de.

Ew bawernameyên fexrî yên, em bijîn bilind yên te wergirtî. Piraniya wan ji çi navendan e? Navendên rewşenbîrî ne, em bijîn yên hunerî ne. Ji ê ji ê hunerî jî û ji ê çandê û ji ê çandî jî gelek ji ji ji Filistîna ji Filistîna bindest Ji gelek ji ji Doktor Gazî, ji Doktor Xidir, ji Doktor Enîs vanan gelek bawermen bawermeniyek sipasiyê û hurmetê ji min şandine û bawermendiyê ê dibêjin Doktora Fexrî di muzîkê de û gelek bawermendî jî hatine ji dibêjin Tu pêxemberê strana erebî û kurdî ji ber gi ez bi erebî jî disirêm xwişka delal û bi aşûrî jî aşûrî yê disirêm ji ber vî awî ev bawermendî hatine ji min re gelek û belkî ew ji ew sûretê wan wêneyê wan jî miştefşandin û ev û ew bawermendî ew ew dibêjin şehadê teqdîr û şehadê Doktora Fexrî

Belê, belê mamsa ew bawernameyên ku tu wergirî li ser bingehên te behsa ku rewşenbîrî û çand jî tê de hene. Lê bêhtir ku li ser muzîkê dema te behsê kir. Gelo li ser ku tu muzîka kurdî ji bo wan pêşkêş dikey wekî tiştekî nû tu ji wan re pêşkêş kî ta bi vê van rengên bawernameya didine te? Bêguman, bêguman ez dema ku dema ku va bawermendiya didin min, didin min wekî hunermendekî kurd, wekî wekî wekî sazmendekî kurd, wekî muzîkjenekî kurd, wekî helbestvanekî kurd va bawermendiya didin min ji bo vî awî ne ji bo ku ez yekî yani dibê didin min wekî taybet û nêzîk hunermendekî kurd im.
Belê, belê mamsta em dizanin wekî di raporta me de jî hatî behremendiyek diyem bijîn mewhîba wênegirtin ya teswîrê jî li cem de heye. Tu karî hinekî ji me re behsa wê jî kê.
Belê xwişke Delal di sala heftê û du da de wek dizanin ez ji bajarê Dirbêsiyê me. Belê. Bi rastî min jî gelkî gelkî bêriya Dirbêsiyê kirî û silav û rêzê min jî. Ji ji dirbêsî û hemû xelkê dirbêsî hevalê me dê ê li berî me û ê dûr me jî gelek nifşê bûne û ê kevn jî sav û rêzim ji wan re be. Di heftê û du da de rehmetê bavê min studyok hebû bi navê Studyô Dîmeşq. Xwe danê wê dê li gote Hisên Hisên Dêrkî û rêz û slavên min ji bo wî heger sax be. Slavê ji bo heger çûbi ber li ser mirovaniya xwe rehma Xwedê lê be. Ji ber li gor Hisên Dêrkî Me ew dikan ji wan kirî û ez û birayê xwe me di wê dikanê dikar kir ji hefteyê du dave û heta roja îro jî me li wir kar kir. Me li çû li serê kaniyê me stûdyok vekir bi navê Stûdyo Ranya ser navê Qîza min Ranya. Piştî wê ez çûm Qamişlo me stûdyok li Qamişlo vekir ew jî Stûdyo Şerq bi navê Stûdyo Şerq bû. Li pêve dî ez çûm Til Temir bi navê Stûdya Şukurî Sobarî Min studyo nûr vekir, min bîst û çar sal a, min filte min jî jiyan kiriye. Belê ew wêne girtin yan studyoyan taswîrê te dît wekî girêdayî bi karê te yê hunerî ve yan jî ew behremendiyek cuda bû li cem te? Tenê wekî kar te bi kar t anî û te dikir yan jî te te wekî nîzîkbûnekî di nambera wê hunerê de te dît?
Bi rastî xwişka te li her du jî huner in. Her du jî huner in û her du jî her du huner ji başqî ji başqî dê. Xwe dema min re ji vê huneriya a wênekêşiyê Ji bo gepa nanê xwe ji bo ez kar bim zarokê xwe xwedî bikim û dema ku min raştî muzîkê jî min raştî muzîkê ne ji bo ne ji bo ku ez pênc wereqa ji xwe ji muzîkê kar bikim raştî muzîkê ji bo ku ez karibim çend û hunera xwe bi bi miletê xwe bi bi berî berî miletê wekî dê ez bidim naskirin ku ez karibim tişkî mûla û nuqtak ji behrê li ser muzîka û ser çend û hunera kurdî zêde bikim. Belê. Belê mamsta em ê bên pirsa gidî jî ji ber ku bi rastî dema min jî ber ev dawiyê ve diçe. Pirsa min peywendiya te bi hunermendên kurd yên bijin yên parçeyên dinyan jî bi taybetî yê rojava çawa bû peywendiya te bi hunermendan re û ta niha jî?
Bi rastî peywendiyê min gelek gelek bi bi bi bi bi hunermendê rojava bi taybet hene. Gelek peywendiyên bi wan hene û dan sendîm wan û ez diçim cem wan û pê cem e wan bi hev re alîkarî alîkar dikin û dernajî em bi bi hev re alîkariya awaza dikin û bi hev re em ne alîkariya gotina dikin pêwendiyê min gelek bi wan re pêwendiyê min bi gelek hunermendê ê ê ê ê niha çûne Ewropa pêwendiyê min bi wan re hene pêwendiyê min bi bi hinek hunermendê ê Ê bi Başûr Kurdistanê hene, pêwendiyê min bi gelek hunermendê Bakurê Kurdistanê hene. Bi rastî ez beriya heyva jî wek tu zanî ez li Bakurê Kurdistanê bûm. Min gelek hunermend li wê bi radîtin û gelek aheng jî me li wê bi ra çêkirin. Belê, belê mamsta ji berî demek em bijîn ji berî du rojan, roja îna borî, heftê vê heyvê, heftê vê mehê, heftê heyva şeşan, bîranîna koçbarkirina hunermend Salah Osê bê. Gelo Em bijin têkeliya te pê re hebû, peywendî navbera we de hebû. Walla xwişka delal xwedê teala wî bi rehma xwe şa bike û temen temenê ji wî malbata wî re temenkî dirêj û ji miletê kurd re sersavî ji miletê kurd û ji malbata wî re peywendiyê min û wî û dan sindina min gelek hebû. Berî gibê Şamê jî û dema dihat Şamê jî û pişîkî Şamê çû jî berî her ser dilo vaniya Xwedê bi sê çar roja ez û birayê xwe Ramadan Cîmomerî û Mihemed Şerîf Varavî û di sê hunermend hevalên me û Taha Yûsif me me serdana wî kir. Em çûn comî qamij şo mala wî biştû bi dorî saetên bi comî rûniştin. Belê.

Ji rêxistinê me yî, rêxistinê me yî kurdar e, ji heme berpirsarê me, kesên maldar. Ew hunermend di jiyana wî de, di jiyana wî de gulekê bidêne, wê gulê av bidin ku karibe, ku karibe berdewam bike. Vê gulê bidêne çêtir ku pişî gihert ser dilovaniya xwe ku hûn baxek gul bibin ser gora wî. Weke meselokek, çîrokek me yê kurdî kevn dibêje.
Divê piştî ku keçel piştî ku keçel dimire gulîmor dibe. Keçel keçel e, pişik dimire tu tu gulya, tu gulya û biska jê re çê dikî. Wan gulî biska jê re çê neke, ana wan gulî biska jê re çê dike. Ana pênc dikaribe alîkariya wek ereb dê ji manewî madî dikaribe bidê dikaribe vê dewama xwe bike. Dikaribe bi gepa nana zarokê xwe, tu zanî

Pesî li ser hunera me dikem. Nema karin di warê hunerî jî tiştî bidin hunerê, tiştî bidin çanda xwe. Belê.
Belê ez hêvî me ku nama te bigehin kesê berpirs û kesên ku vî karî radibin û em herdem serkeftinê ji hunermendên xwe re dixwazin û Radyoa Rêbaz wekî radyo, wekî dezgeheka ragihandinê Dergê wê ji bo her hunermendekî Kurd vekiriye heger nûçeyên wan be, heger jiyana wan be, em dixwazin ku ji miletên xwe re bidin xuyakirin ku çawa ew jî mandîbûnekî di karê xwe de dibînin ta ku tu carî navê Kurdan neyê wenda kirin, hunera wan, filiklorê wan neyê wenda kirin. Belê mamosta pirsa min a niha jî ez bêjim pirsa min a dawiyê jî em ê behsa projeyên te yê nuh bikin. Te çi meşrûeyên nuh hene ji bo ku tu

Buhaya wê gelek e û ez wekî wekî hemû hunermenda ew ew imkaniya bim karibin wê wê klîpê yan wê kasêtê yan wê stranê çap bikin bi rastî tune. Yanî heger hinek hebin hinek hebin karibin alîkariyê bikin hemû hunermend ne ku ez bi tenê ne ku ez bi tenê ne ji bo xwe bi tenê ez ê vê ji bo hemû hunermenda ji bo nifşê kevin jî bi taybet û ji bo nifşê me yî nû jî êk nû vî karê hunermê huneriyê dikin.

Ew yek ji wan hunermendê ku heta nikare nikarim zarokê xwe gepa nan wan. Belê rast ew rastî rewşa gelek hunermendan e. Slavê me ji bo hunermendê hêja Mehmûd Ezîz Şakir hene. Gelek hunermend di rewşa ku ew tê de ye tê de ne. Gelek jî nikarin ku hunera xwe em bijin bi bikin yan jî bi kar bin yan strana bijin ji ber ku rewş ne baş e. Lê niha di vî demî de ez dibêjim di vî demî de wekî elbomekî ji bo

û wekî em jî ji aliyê xwe de jî gelek caran em xizmeta wî yan jî em seredana wî dikin, raporta dirust dikin, gelek caran li ser ekranên radyoa rêbaz jî hatiye em bijin birnameyên taybet û bi wî hatine pexşkirin.
Mizgînîk bû, mizgînîk bû, spas bo te, te mizgînî da me bi wê alkarî pê bibe û rêz û silav û hermetê mijîl e gelkî, gelkî ez wek bi hezkiriyê dengê wî me û bi rastî insanekî Mere mere nikariyan çi çi pesnekî mere pesnekî bidê mere tê tê heqê wî nadê. Belê. Ji ber xebata wî sî çel pêncî salî ew û birayê wî slavê min jê re Mihemed Elî Şakir ew jî bi rastî ew jî mamosekî ew kesekî ki jêr awaz û gotin avêtîne. Slav û rêzê min ji bo ji bo hemû hemû hunermenda û ji bo hemû temaşevana û bi taybet ji bo hunermenda ew hunermendê ki ku ku ser welatê xwe li ser evîn dariya Welatê xwe li ser evîna hevala xwe, li ser evîna diya xwe dibêjin. Silav û rêzê min û hurmetê min ji bo wan teva û ji bo Radya Wayî Rêbaz bi taybet. Belê, belê mamosta, gotina te ya dawî ji bo guhdar û bînerên Radya Rêbaz bi taybet, ji bo cemawerê te, ji bo hunermendên Kurd, ji bo miletê Kurd çi ye di dawiyê de û tu stranekî jî ji me re dawiyê pêşkêş bikî.

Ku em karibin xizmetê ji wan re bikin, xizmeta gotinê evînî, gotinê şoreşgerî, gotinê netewî, gotinê rexin, gotinê pesindarî, ku em karibin alîkarî ji wan re bikin, zor zor zor zor spas ji bo we û ji bo Radya FM Rêbaz, ji bo hemû karmendê wê û ji bo wan wan kesên veşirtî yê li paş perdeyê Yên qemerevan ji ber ku ez jî qemerevan im, ez dixwazim vê silav û rêzê xwe bi taybet ji war jî bişînim. Belê mamosta silavê te gihiştin hemiya. Gelek spas ji bo te. Lê strana dawiyê tê çi ji me re bêjî û çi diyar çi diyarî guhdar û bînerên rê bas bikey?
Bêguman strana a Perîzade hatibû xwestin. Belê.
Ez ê vê ez ê vê stranê bikim strana dawî û ez ê diyarî heme qîz û xortê me yê kurda û heme miletê me û heme temaşevanê me yê